Abwo okochenchirie, amang'ana aya togokwana online, onyarorire ororere naki ng'a yaya ngogokorande ki? Ngogosande. Ntaito morategerera espeech arwete igaa ase amatanga. Ng'a Raila agakwa amakweri aere, ote amakweri nagendererete, moino ase twaru nomogambi gworita, omogaka onde ogotindekwa, rero nese ki amonyore ogotindwa nabande mbaroo, omong'ina obwo bw'obonyuma atange omotindeke, yaani Raila ninki? Raila amang'ana aya akorire ki? Airi. Onye na Simba nere oganyete amakweri goika anye gokora amasoesi ngokwari. Egekora amakweri nakorete ki? Aikerwe eripoti, tari iga agocha goteneni chinteng'e goteba ng'a eroku Raila, tiga aire onye mbobasi sobo aroke Raila nyamache. Egento keria tindi twachagete na Susan, omwana ominto nere ekero anyore ase twaikeria nere akabwatera oo egento eki kiaerire. Intwe ntwabwate banto bararoku, bararoku banto. yaani bogere mbabwati chinyagitari barabe bararokera ira, niga agocha goetoni iga. Amang'ana ayio amoikere, naende intwe nintwe abatang'ani twakanete ng'a Simba takonyara county eye, mogatwanka ekero tware korigina Machogu. Bono eround eye mwanchire abanyori bare tobe amo tokore echange. Yes, tokoegwa egasi, Aye abana aba torabaite bosa, mwana o inche nabo nkonya komosabera amaabera igo, tari ng'a ngasi, tari ngasi esinyeti, atatageti kobwatoka chibesa chianya koirana gochia Nairobi, ee, acha gotonia chintang'ega onye ne chibesa onya koirana orora. Tiga totebe ekeene ng'aki egasi yamosinyire ere. Ekero egasi yamosinyire, tari Raila agocha koreta agaa erieta. Naintwe igaa ntobwate abanto, nomwana oyo atore ominto ng'a Nyantika Mayiro naminyogete, Onye nere tiga tomorike aye. Hezekia nyamao oyo twache gotindeka, tiga arikwe aria. Lakini nigo toramotiringe sana, tiga tonyore orikireriete Raila. Tiga tonyore orikireriete. Gaki abana ba Nyasaye, ng'a igo ntoiyo bamura iga, ng'a totige bono toikaranse igo. Abwo mbuya.

Abwo aro bono ase espeech eye apokarwete perfect why? Naye bakare two term tarameti matiang'i agocha siasa yaye. Eki naki to expect ase chileader chionsi pi chia Gusii chikore. Gekogera Gusii ntore a bit liberal minded. We are very democratic, tokwara kera omonto akore keria aroche. Na eba tokogania abagusii twensi pi toche amo, eyio ere buya. Na obosooku sana konyora abande bakoenda kando, lakini it's important togokora siasa yaito y'amaskani, y'amaskani. Bono Apoko nagokigwa, torameti matiang'i, torageti bochaye ase mogusii, tochire togateba naki ntobwati kura, ng'a mogusii takoba president. ng'a ase eng'encho aganire that is what you want from you apoko omonto ang'e enamba ya apoko morigie morete ase echannel igaa togambe koma onye okobwate enamba ya apoko ntomere enamba yane nwere igaa ase echannel botambe ntomere morigie ache igaa twake interview nabo toganetie abagusii tobe igo.

Simba aratie amang'ana kogenda goteba ng'a torokie onye gitari Raila. Yes Raila nomuya orenge lakini intwe tachakire rende abagusii, otebe eye twarokire nyasaye, eye twarokire nyantika mayoro, eye twarokire George Anyona, eye twarokire oyo na oyo, eye ndoroke naende ongeri kare moyo, kwani nki nki nki ekebe? Nki ekebe? Ongeri professor has been a a person of bwa amasikani in the entire Gusii region, inki nere atarokirwe ebaara, enyagitari, estadium? Eeh. Yes, Professor Sam Ongeri, etoteti akwo timocha gocha goteba ng'a eh, Ongeri nomuya orenge. Enyagitari yagaachwa bosongo, erokwa Professor Sam Ongeri. What is the problem? Tomanye gochaka korengereria amang'ana a Raila. Raila nabwate enyagitari, Raila nabwate estadium, chipara nchire oo. Tiga totigere abwo, tora recognise nabo bari gusii aa. Yes, kwagomokia nonto kera abanto gete iga, korusia igaa, na intwe barete some contribution erabe fair. Gekogera gocha aywo mboiya aande toete Raila, the fact remains naki, gusii naintwe ntwabwate legends.

Egento kende kiangogete na Pauk aimoigete agatebia Simbarati ekemanyererio, magenderero taiyo. Chibinto bi kworo ba launched bosongo ne bia World Bank. Ebi ne bia municipality ekoagachwa na World Bank. Tokoboria chibesa chia magenderero ng'ai chigocha. Onyonga aria goteba using allegations nchireo ng'a two billion nchiaibetwe, Simbarati akarora ng'o batware, akamanya ng'o mogakora ki. Agenda eserekari, naki aberete akwamerete. Natebete evideo eyende igaa ng'a, simbarati egento nkero akorete, kegere tari ase eserekari atai korwa because oyo okwana otari simbarati, oyo otoroche bono iga, otari simbarati, oyio nebicha eng'ao, egento nkero akorete kimosibete, oyo otari simbarati. Natebete boyo, onye okaba noate ng'a chibesa nchire about two billion, ng'a eyio esisi nkobabwata barenge gochia, ng'a korwa ororo bagoika ororo bakanyora ng'aki? Ase mbarache akare tiga aswe serekari. Eyi ne allegations, timeti baria bamaete amang'ana aya, ntebia ase comment section igaa, engiki egendererete. Allegations nchire of that kind. Intwe totagete komanya ase obwororo, amagenderero ki Simbarati akora chibesa chia Kisii County. Juzi iga, ntonyora go ateba ng'a o raised revenue ya about one point something billion. Chibesa echi chiabaire raised nki chigokora? Tiga mbatebi ng'a banto mbayo bare demoralized buna abanto ba Kisii County bagokora egasi oo. Abafanyakazi ba Kisii County, bachandegete. Kisi county one of the reasons why tari go perform na ase engencho workers babo bari demoralized riogi mbakore isi ibakirite egavana ero ogoteba genda left left abusa iga abusa tuma igoro tuma rosia ebirogo ebi rosia lakini ng'a you are a professional saying something aye gwasariri egasi nka straight nkwenda bare emechara batari gwakora emetienyi kadhaa omongo one arori gochora obochafu. Aria mwaimbe ngomoboria naki naki mogochora iga, naki motiga obochafu boichore agache straight iga. Akamanya gontebia ng'a tata gaki ntorakane metienyi sita, saba, ne chiri chibesa enga echi moakano chilifu ikomi. Ng'a omonto ogoakana in fact eighty thousand, omonto ogoakana eighty thousand, tomoakana emetienyi ikomi, gokomoakana kwa omwaka na oyomo. Omonto oyio nabwate abana aka, agoakane ne school fees, bagende esukuru.

Tari ng'a ase engencho atuta amo, ase engencho tari gokora gasi. Naende naigwete abagusii bakogoka sana, which means ng'a gusii engima in general, eproblem nere gusii na simbarati. Chiatoncherane boigo. Simbarati bono iga, kende nkere agokora mono kobua ODM. Morore Kitengela, agokampeneria ODM. Kera ense agagokwana, inche ne party leader ya ODM. Totagete torosie ekiama kia ODM. Ngokumi naki? Tagoteeba inche ne gavana ya Gusii. Ndete ngagache chipara chire otuko rwagochia. Why do you abandon your people bakwete chinguru kwachia korora echama? Chama ninki? Gocha ase amagenderero ya omogusii. Gocha ase amagenderero ya omogusii. Ntogwancha tore abagusii bagochandeka.

Sim- kisi county onyora 13 billion every year ase 13 billion echio less than a billion shillings chiokora amagenderero na amagenderero akorwa bono iga achia omorigereri enyomba nero erekwa agachwa ya espeaker naigwete chi county headquarters simbarate gocha okona nonye na ofisi lakini headquarters akwa agacha aria enene kisi school around aria nkoro kwamanya kwabori naki bono rende chi headquarters echi kwagachwa naki egocha yaba. ase abanto bakora ki? Bageneti amagenderero. Koma onyore ang'e ebinto ebi bikwagachu ekero okonyora chibesa, econtract ekwagache aria na omosani, oyoka kende, bono chibesa aria nochi chikoiberwa. So mbari go concentrate ebinto biria abananchi bageneti directly babinyore. Chisigo echi memba aria chigogete, yaani otare buya, chigogete literally chisigo echi chinyene. Kwamanya okomanya ng'a there is a problem in the Gusii region.